Moin an herzlech wëllkomm bei engem weidere Let's Play DayZ. De Ben dee muss halt erëm hei eppes erastopfen. Ma deen ass nämlech blann, de Jeff ass gestuerwen, An ech hu just zimlech vill Blutt verluer. Mir hate jo eng kleng Schlacht do um Airfield dann. A mir maachen ons emol op de Wee fir erëm erof, fir den éischte mol de Jeff sichen ze goen a fir dass de Ben mol erëm gesond gëtt an ech mol erëm Fuerw an d'Liewe kréien. An da géing ech soen, vill Spaass beim kucken a lass. Ben, hues du giess oder hues nach z'iessen? Hues nach näischt? Well ech hunn näischt fir z'iessen dobäi hei, also ech kann der näischt ginn. Jo, ech hu just nach hei dee Ross op dem Sättel.

Ah mir hunn nach e klenge Bug erausfonnt. De Ben deen huet kuerz nodeem ech mech ausgeloggt hat mat der Waff am Grapp, ass meng Waff op de Buedem gefall, déi wou ech am Grapp hunn, déi zweet, an du huet hie se opgeraf a lo hu mer se allen zwee op eemol. Ass zimlech cool, klenge Bug. Sou muss dat sinn, he? Ee virdeelhafte Bug, net wéi all déi aner Buggen. Sou, ma Ben, on y va?

Verstinn ech net wat Beispill gesäit, well mech huet en bei mir huet e jo een fir am Pee geschoss an dat an engem ass och gebrach. Muss Mikro méi no maachen. Schwéier wou dat sou ass. Bei mir war d'Sau do, d'Sau huet op mech geschoss op d'Been an ass direkt ëmgefall. Du hat se iergendwéi Knach getraff oder esou enger sou Schäiss gell. Hat se dat Bee gebrach gell. Ech fand zwar, et ass wierklech e Wonner, datt mer do iwwerliewend erauskomm sinn aus där Saach gell Pit, he?

Net erëm misse stierwen.
Hei bass opgepasst wärs net gestuerwen. Ey de Phil wéi du bass du bass einfach ragaangen. Ech guer net ragaangen ech war virun dir. Maja du häss sollten oppassen dës awer net dei Schold lo. Häss sollte waarden bis oder hues mech oder hues de mech eralafe gesinn? Jo hunn ech.
Ech laf net an den Haus eran wou grad ech wou ech grad ee virun der dir erschoss hunn. Putain, bei mir kënnt déi Faarf och roueg erëmkommen, gell? Wéi vill Leit sinn scho um Server? Ah, kënnt mir d'Chancen, een ze gesinn. Den een oder aneren.
Oh, eng See hunn ech fonnt. Fuck, Seefach. Ech dacks ze puffen.

Sou sio mer rem hydrated. Ken teen. Fill Bottle. Lo wärt se rem déi falsch fëllen. Ah natierlech. Maan mer einfach sou puer Kanteen doranner sou an da fëllen mer déi hei. Oh an Elektro fënns du sou vill, dass net ze gleewen. Wéi dann, ass t'vill?

Muss mer gespannt ob mer nach op ze oder erëm op op Sto wéi Sommer kommen an do erëm ëmbruet ginn. Dat war jo de Clou. Déi Stad déi misst awer lo hei iergendwou kommen wann ech net ieren. Et ass wéi ëmmer erëm ultra schäiss Wieder.
Ech hunn eng gutt Jackett, eng orange Reenjackett Ey déi si mega cool, déi gesi mega gäil aus. Ja déi sinn virun allem immens am Feld. Ma jo natierlech. Wann ee grad an engem Gefecht Eng ass.
natierlech orange Heck. Sou eppes gëtt nach iwwerall. Jo. Déi ass a Russland doheem. Wetter an d'Luucht seis se aus wéi eng Heck.
An da seet ech eriwwer Mikro, Ich bin eine, ich bin ein Busch.
Jo gell, dat hunn een och mal. Tarnméiglechkeet. Oh nee, ech hunn se grad ewech. Ass do hënnen net dat Duerf? Do hënne sinn Haiser, do hënne ass mol een Haus.
Okay. Spot meng Ohren schackert net hei.
Oh. Also mir si gut, gewa gut gewappnet.
Da kannst du so wat du willst. Ech der Schoul den Zombie einfach so rondrem ze laggen. Ja, ma gi einfach an d'Schoul mal gucken, no um Dach oewen drop. Ech sinn an der Schoul, mee du hast... Ja, gi mal op den Dach kucken. Ah, okay. Ech wollt am fong eeneps ze sou messe oder sou fannen eppes wou ech kann. Dei Uewen ass vum Devil's Castle, mir mussen an déi hei Richtung lafen. Oder et do, si mer net secher elo. Bon laf mol an déi hei Richtung. Ah nee do hanne kënnt et. Do hannen ass d'Kierch. Wou? Do hannen, do riit aus ass d'Kierch. Riit aus? Jo do komme mer an déi Kierch do wou mer d'letzt Kéier virum Airfield waren. Wat natierlech besser wär, wär d'Kombinatioun vun enger Mousel an enger M4. Oder eng. Eng Mousel an eng M4. Oder eng, eng SKS an eng M4, dass je fir op no Distanz, well ech hu virdrun och, wéi ech deen do erschoss hu, gell, do hunn ech och mäi komplett Magazin an hunn verschoss an anstatt nozelueden, hunn ech einfach direkt op de Revolver gewiesselt an domat da weider drop geballert.

Well mam Wieder wëllen se jo nach änneren. Ma dass krank ass ass en Zeen. Minéiert Kantin, dat ass mol erem gutt. Jo rëmmer um 5 Auer war et schon stack däischter. Jo. Du wëlls nach mam Sonnenuntergang a mam Sonnenopgang dann. Sou et goung mol ganz gemittlech an dat Duerf doranner hei. Jo. Komm laf nach mol laanscht déi Heck erof. Kucken ons dat ganz mol méi genau un. Jo dat ass blöd, elo hu mer allen zwee Waffen do an der Hand als zweet. Wee mecht do Zombie erfreckt?
Maan ons all zwee freckt. Wär cool wann een nach mam Messer kéint zoustiechen. Et wär cool wann d'Machete mol geng gefixt ginn, dass een déi kann och benotzen. Ja mengen ech och. Ech géing soen mir fänken hënne bei den Haiser un. Ja, ja, ja. Hei ass absolut näischt. Die Holzhäuser, da kann ich noch sehen lassen, da sind viel dran. Heißt mal, was noch Mösen heißt, dann schon deren.

Bis elo näischt, just en Kit fir ze bitzen an e puer Bicher. Ech gin an dat rout Backsteinhaus, hä?
Brauchs de Medikit? Ech hun alles. Ech?
Nee, nee, nee.
Ah, de Jeff. Rucksack wär net schlecht.
Hei bleibt alles. Also ech hun d'Dir an der Matt zougemaach.
Virun allem brauch ech mol eppes ze baffen. Dat war dat Haus, wou de Sarrazin dra gefreckt ass. Dat ass just esou vill Munitioun fir d'Mosin, gell? Net, net normal, gell?
Ech hu sou vill, sou vill vu guer näischt. Kënnt ee vum Lech keng Merci soen?
Boah, hei ass nach ee vum Zombie. Ech komm an d'Trap net erop.

Ass net einfach, ne? Ah, ech hun mol eng Kabik mat. Ech schreiwen domatter eng Noriicht op en op e Blat wann ech een fannen.
Ech sin an dem rouden Haus. Ja, do war ech schon dran, hei.
Dem groussen rouden? Ja, ja, ja, mat dem, mat der ronner Entrée. Beim Buer? Äh, nee, dat net. Hei, du hues hei eng Schachtel ACP-Munitioun fir dech. Ech hu se mol matgeholl. An e Kompass, deen ass damaged, dëst erëm einfach sinn. Ass e rouden Aarbechterhelm. Ah, do dat grousst Haus, ok. Ma ech gi mol gewisen, vis-à-vis an de Café. Ech weess net, déi Caféë sinn ëmmer sou alen, obwuel ech do säit Éiwegkeeten näischt Anstänndeges méi fonnt hunn, ey. Misste mol kucke fir e Long-Range-Scope ze fannen iergendwou. Ah jo, dat dat wär mol cool. Long-Range-Scope op Mousen an dann. Hei schéisst ee, Mann.
Oder dat anert Dorf do. Ass erem immens flott dat hei.
Ech däerf net verzweifelen. Open door, jo nee wat soll ech soss mat der Dier maan, se raus huelen oder wat? Putain. Faulen Apel. Eng Blumm. Boah de Reenzau ass zwar eher hard gell.
Snaploader fir irgendeps. So ech gi mam Bauerenhaff nach kucken. Soll mer op déi kléng Militärbasis ënne goen? Déi ze Dicino? Hä? Du muss däi Mikro méi no man.
Mengs de déi um opene Feld?

Bon, ich gehe mal einfach, wie das halt geschossen gehen, das geht einfach an die eng Feuerwehrwach. Dann checken wir mal dort lachen. Also, das ist so coole Russen begegnen, wie mir das letzte Jahr. Ja, geil. Mir das gewünscht kein Maus. Wann du was drin?
Am Bauernhof. Also am Stall.

Kuck e bëssen an déi aner Richtung, no riets, lénks wéi aus gesinn. Nee, nee, nee, däi, deng Waff do hinner dréin a lo kuck op mech. Nee, aner Richtung, aner Richtung, aner Richtung, aner Richtung. So, lo kuck op mech. Ma eng Foto lo. So, okay, ass gutt. So, fir dech, dech, dech holch, hu mer, ech, ech screenshotch.

Hei leide Saachen um Uewen an vum der Feuerwehr war ronderem eng Ka nee eng Pou der Milk gebrant.
Ah Jeff, wann ech sou Saache fënns wéi déi déi blo Pressedéngens an nach sou bloe Barett an du well dann huel déi mat an da ginn ech der meng aus da ginn ech der meng Kleeder well ech fanns dat gess eng Tick béis aus gell. Wann ech déi zwee mateneen undees, da mengen ech, dat wär esou vun der UN. Ah nee, am Fong, Woodland Camouflage ass natierlech besser.
Ech hunn eng Magnum fonnt, mee ech hu keng Munitioun dofir. Ma ass jo awer scho mol eppes.

Muss där Strooss do nolafen, well da komme mer op déi Kräizung, wou mer dann op déi Militärbasis kommen, wann ech net ieren. Da kënnt der vu mir aus schéissen, wann se eng nei Kaart erausbréngen.
Wann se eng erausbréngen. Se bréngen honnertprozenteg eng nei Kaart eraus. Jo, awer dat dauert nach. Ech soen, wann se bis an der Stable Branche sinn oder esou, da fänken se u sech och nei Kaarten ze maachen oder vun der, et gi jo och Community Mods gemaach.
Ech géif soen si man si kucke fir Kaarte vum dem bestehenden déi si ze huelen. Ah ech weess net. Ech gleewen zwar och net esou richteg drun. Ech mengen si mee si si hunn Entwécklerteam wann se bis d'Spill ready hunn, d'Beta oder scho fäerdeg iergendwann. Jo. Wat maachen se dann? Da kënne se mol da fänken se sécher un och un nei Kaarte mol ze gestalten.
Jo.

Wo wat ech mech op déi Stad hei, wat ech mech op déi Stad hei Uewen an deem Bësch misst no awer déi kleng Basis jo um Airfield sinn, nee? Ma ech mengen ech do an deem Bësch.
Jo.
Ma wa mer da hei weider ginn, da komme mer an esou eng Kräizung. Wär mol gäil, wa mer hei géingen e puer Leit begéinen, esou déi wou ons entgéint kommen op der Strooss an dann eng Kugel an de Kapp kréie vun eis.
Solle mer riets do vircht d'Base ran, oder?
Ma wéi ginn dee Vivo Atlechka aus der klenger béis era e wëll schonn déi béis goen beim Airfield. Mee ech wollt am Fong an ech wollt am Fong an déi déi Chino Base goen, wou s du déi éischt éischte Kéier mat mir gestuerwe waars.
Was dat net do? Ma nee, déi Béis, jo dach, mee wollt ech wollt am Fong dohinner goen, mee mir kënnen awer och an déi Béis beim Flughafen goen, gell?

Mir sinn a Südweste gelaf. Tech bis an déi richteg Richtung fir op Elektro. Komm mer dat duerf hei raluussen.
Elektro ass awer éischter Südoste wéi Südweste.
Also wat ech genau hëlls, Elektro läit genau am Süden.

Ehrenmagel.
Do steet en Zombie op der Strooss.
Wollen den Zombie erleedegen oder? Ja wéi erleedege mer den Zombie?
Wat? A wéi huele mer den Zombie?
Mit der Axt! Mit der Axt!
Ok, ma géing ech mol soen, da maache mer hei eng kleng Paus. An da gesi mer ons direkt erëm hei bei DayZ, wou et spannend bleift. Bis da, Jongen. Ciao! Halleluja!